San Juan, capítulo 16. Ha'e peẽme ko'ã mba'e ani hag̃ua ikangy pende jerovia cherehe, peñemosẽta umi tupãme oñeimomba'eguasu hag̃ua oñeñembyatyhágui, ha og̃uahẽva'erã ára oĩramo pende jukáva ogueroviáne ojapoha iporãva Tupãme guarã. Péicha ojapo nehekuái ndaorekuaái haguére, ndoikuaái che rúpe ha ndachekuaái chéve. Ha'e peẽme ko'ã mba'e, añog̃uahẽ vove upe ára, penemandu'a hag̃ua che amombe'u hague peẽme. Nda'éi kuri peẽme iñepyrũmbýpe, aimégui penendive upérõ. Ko'ág̃a katu ningo aháta aime hag̃ua upe che mbovyjare ndive, ha peẽ ndapeporandúi chéve moõpa aháta. Upéva rangue, ha'e haguére peẽme ko'ã mba'e peñembyasy. Añetéko ha'e peẽme, iporãvéte ningo peẽme che aháramo, ndaháiramo pende pytyvõhára ndoumo'ãi oĩ hag̃ua penendive. Che aháramo katu che amboúta chupe peẽme, ág̃a ha'e ou vove ohechauka porãta opavavépe mávapa umi hembiapo vaíva, máva áripa ndo'ái mba'eve ivaíva ha mávapepa Tupã ohundíta, mávapa umi hembiapo vaíva umi cherehe ojerovia'ỹva, máva áripa ndo'ái mba'eve ivaíva che ári, Che ahátava che ru rendápe ha ndacheresamo'ãvéi. Mávapepa Tupã ohundíta? Upe oguerekóva ipoguýpe ko yvy, ha Tupã he'ímava oñehundi hag̃ua. Heta mba'e gueteri aguereko ha'eva'erã peẽme, ko'ág̃ante ndaikatumo'ãi oikepa pene akãme. Ág̃a espíritu ou vove oikuaakáva mba'eichaguápa Tupã. Ha'e ojaukáta peẽme mba'épa upe añetegua. Ha'e noñe'ẽmo'ãi ijehegui reínte, omombe'úta peẽme umi mba'e ha'e ohendu va'ekue ha oikuaakáta avei peẽme umi mba'e ojehútava. Ha'e ojaukáta peẽme mba'eichaitépa che tuicha, ojapyhýta upe che ame'ẽvogui chupe oikuaauka hag̃ua peẽme. Opa mba'e che roguerekóva, che mba'e avei. Pévare ha'e pe Espíritu ojapyhytaha che ame'ẽvogui chupe oikuaauka hag̃ua peẽme. Ko'ẽrõite peẽ ndacheresamo'ãvéima, upe riremínte katu cheresajeyýta. Upépe oĩ Jesús remimbo'ekuéra oporandúva ojupe. Mba'éiko pe he'iséva he'i ñandéve ko'ẽrõite ndajahechamo'ãveimaha chupe, ha upe riremínte jahechajeyýtaha chupe ohótagui Túva rendápe? Mba'éiko he'ise he'íramo ko'ẽrõite ndajaikuaái ningo mba'e rehépa oñe'ẽ? Jesús ohechakuaa ha'ekuéra oguerekoha oporanduséva chupe, ha he'i chupekuéra: “Ha'e ningo peẽme kuri ko'ẽrõite ndacheresamo'ãveimaha ha upe riremínte cherecha jeyvytaha. Pévare piko peporandu peína ojupe? Añetehápe ha'e peẽme. Penerasẽ ha peñembyasýta yvyporãkuéra ovy'a aja. Peẽ peñembyasýramo jepe, upéi peneñembyasy hendaguéta vy'ápe. Peteĩ kuña imembýtarõ niko heta ohasa asy og̃uahẽvo imemby hag̃ua. Imemby rire katu ovy'a ogueru haguére peteĩme ko yvy ári ha hesarái ohasa asy hague. Péicha avei peẽ ko'ág̃a pehasa asýpe hína. Ág̃a che aju jevy vove pohechávo katu, pende renyhẽta vy'águi ha avave ndekatumo'ãi oipe'a pende hegui upéva. Upéva upe árape napeporandumo'ãvéima chéve mba'eve, añeteko ha'e peẽme. Che Ru ome'ẽta peẽme opa mba'e pejeruréva chupe che rérape. Ko'ag̃aite peve ningo mba'eve gueteri ndapejeruréi che rérape. Pejerure ha oñeme'ẽta peẽme pende renyhẽ hag̃ua vy'águi. Ñe'ẽmbojojápe ningo añe'ẽ peẽme aikóvo ko'ág̃a peve. Og̃uahẽta katu ára ha upérõ nañe'ẽmo'ãvéima peẽme péicha. Amombe'u porãta peẽme opa mba'e che rurehegua, upéva upe árape pejeruréta chupe che rérape. Ha che naikotevẽmo'ãi ajerure chupe pende rehe, che ru voi pende rayhúgui, ha'e pende rayhu peẽ che rayhúgui chéve, ha pegueroviágui che ajuha Tupãgui. Che ru rendágui asẽ va'ekue aju hag̃ua ko yvy ári, ha ko'ág̃a ahejáta ko yvy aha jevy hag̃ua che ru rendápe. Upépe hemimbo'ekuéra he'i chupe. Ko'ág̃a ae reñe'ẽ ñe'ẽ mbojoja'ỹre ha roikuaa porã upe eréva. Ko'ág̃a rohesakuaa reikuaaha opa mba'e ha natekotevẽiha avave oporandu ndéve mba'eve. Pévare roguerovia rejuha Tupágui. Jesús he'i chupe kuéra. Añetehápe piko peroviáma ko'ág̃a? Og̃uahẽ hína pe ára ko'ag̃aite voi peẽ pene sarambi hag̃ua opa rupi, ha che reja che año. Naimemo'ãi che año, che Ru oĩtagui che ndive. Ha'e peẽme ko'ã mba'e py'aguapy pejuhu hag̃ua pejuajúvo che rehe. Heta pehasa asýta ko yvy ári, péicharõ jepe, pende py'aguasúkena, che poguýpema niko oĩ ko yvy.